ka so n yi luɣu shɛli polo ti yɛli dagbamba tubu maa ni ʒiya ŋɔ o vari maa yi zaŋ din tooi niŋ ʒɛri ayi bi hankali ka bi daa zaŋ niŋ tiɛhi di nyɛri lala binyahari ŋɔ zaasa ti ya ka zaŋɔ maa din tooi di ti ya ka zaŋɔ maa di ku tooi di ka so ka mashin shɛli ka bi daa mali chɛkirila tiriba ti bi puhi ka paɣa ŋɔ tin puhi ka paɣa yoli zuŋɔ yɛli ma naawuni zuɣu dagba mini niraba ala ni ni tooi zaŋɔ hankali n ku tiɛhi yɛ binshɛŋa biɛɣu n ka niŋ daadama nim anfaani yulim sabira mori n bala maa salifɛri ŋɔ zaa mori n bala maa Dagbaŋ maa zaa tɛmi nya moɣu ŋɔ din tooi di moɣu ŋɔ ni ku tooi di ka bi tiɛhi n ti nya poogo o vummaŋ ŋɔ maa di yi zaŋli din tooi niŋ ʒɛri ka a dili ka bi yɛn yɛli a ni ka bira ʒɛri n bala a ŋmɛ nangbani kpeeni a nyɛbu ka so n daa wuhi ba li bira yi zaŋli bi hankali biɛɣu kulo kam n tihiri biɛhagu zuɣu poi dinzuɣu Dagbaŋ mii ti yɛli ni bin yaa ka za chihirimi di pii bi ku dila saɣa karigu ka dee yina ti yɛli bin yaa ka za chihirimi bi tɛhila di zuɣu poi ka naan yina ti yɛrili maa a yi bi mi zom a Duuma Naawuni niŋmi aadalichi chɛm ti vihi di zuɣu bɛ a yaa ŋmɛma naŋgbankpeeni niriba a lan karindi Faatiha puhiri jiŋli ka mi Faatiha maa ni yɛri yɛtɔɣ shɛli maa ka a kuli wuhi ni o yɛlima Naawuni zuɣu Faatiha o lɛwundi Dagbanli taa niriba a lan ni tooi leei wuli biɛhigu puuni To di zuɣu ti yɛrila Dagbanli, amaa ti bi mi li. A ni tooi yɛli so ŋɔ, ka ŋun yɛli ni ʒiri n-nyɛ li, ti zaa nyɛla Dagbamba, ni a ku tooi mi o ʒiri? Ii! Ti nyɛla Dagbamba, amaa ka Dagbanli maa lee mali biɛhigu. Lala n-nyɛli ka a karim Alkur'aan, ka sokɔŋ karim, ka ŋun bɔŋɔ tooi yihi o a zuɣu, ka yin ku tooi yihi, amaa Kur'aan yinki yi zaa karim. O ni baŋ li shɛli paai shɛm, a bi baŋ li paani, miri ka a ŋmɛri o naŋgbankpeeni.

Dagbamba daa zaŋla bɛ hankali n-tɛhi biɛhigu puuni nti nya yaa daadam puuni yi biɛra kpaɣu m-bala maa, ka maʒini shɛli ka bɛ daa zaŋ chɛ kirinyara ka yuli yaa ti yi bo ti ya kaza ka bo ti ya kaza n-zaŋ pahi taba n-niŋ ŋɔ di n-tooi tibi daadam kpaɣu. Daadam zuɣu ti yaari yiŋ saha shɛlikam dirigu m-bala maa ka di zaŋ gbaari o shee ŋɔ maa, ti yi bo ti ya kaza ka bo ya kaza. Din tooi tibi lala doro maa, ya ka m ma shini shɛli ka sɔri a yihina ka di mali chɛɛkirili, ka so mi ni daa yi luɣ shɛli polo nti wuhiri ba niŋmiya ŋ-ŋɔ. Aai! Biɛɣ kul o kam bɛ daa tɛhirila biɛhigu zuɣu. Di zuɣu yɛla pam beni ka Silimiiŋga zaŋ n-la, ka di nyɛla yaa Dagbamba bɛn daa pun mali li mi ka neesim na kani. Diraati niŋ ka Dagbaŋ ka o bɔri bidibisi bɛn ŋmɛra pam pa n-tooi ŋun kam be Dagbaŋ ka nyɛ bidiwa wee n-wummi hali ka so ni tooi chaŋ ti be kamaa Zambalaŋ Gbengbɛ tiŋa kaman ka so ku be Ankara ka bɛ zaŋ Dagbaŋ ŋɔ ka ŋmɛ timpani bee ku chɛ timpani maa bɛn wee n-wummi ka bɛ zaŋ li yɛl o yɛtɔɣa n-ŋɔ niŋ Dagbaŋ.

Naawuni chɛli ti yɛbudonima. Biran nyɛla bɛn mali bɛ haŋkali ka di kuri bukaata biɛhigu ni. Ti yɛli n-tab yɛlimaŋli ʒiɛmani shɛli ti ni be ŋɔ, Dagbamba niriba ayi lan zaŋ bɛ haŋkali n-tumdi tuma. O guhimi ni so ti yɛl o ka ŋun naan dihi so dini maa. Hal ŋun nini tiɣi so ni yɛl o shɛli n-gari ŋun haŋkali Naawuni ni ti o haŋkali shɛli maa. n yɛrami a yi be biɛhigu ni, kaman ni yɛri ŋɔ, M miri ka a bilifu ni yɛ shɛli maa nti gari Naawuni ni ti a haŋkali shɛli maa, zaŋ li tɛhi viɛnyɛliŋga, a ni nya din yɛn niŋ a faani. Di zuɣu bilichinnima, yaandi, chɛli ka ti yuli ti karachinima nti baŋda ban kul be Dagbaŋ, bɛ yuli ni di zuɣu. Ti yaandi maa, bɛ daa bi niŋ kata ban daa bi nya shikuru chaŋ, ban daa bi nya Alkur'aani karim, ban daa bi nya binshɛɣu bɔhim, amaa ka lee zaŋdi bɛ haŋkali n-kuri bukaata biɛhigu ni, ka boba ni yaɣa ka niraba diri bi daafaani di ka nangbani kpeeni zuŋo ka tin ti bɛ neesim ʒiɛhi maa puuni ka dagbani kula tooi zuŋo hankali n tiɛhi nyɛ binshaɣu ka niŋ dagbamb afaani hali ka tinzu niŋgba ni tooi paali buɣum bɔn tahali na chɛli ka di lee gogaɣi titi n yɛra saha shɛli kam man wula mila ŋun gari ma maa ni gari so ŋɔ naawuni mi o